Хаерле көннәр кадерле дуслар! Мен Марс Җамалтдин улы Гаитов сезнең белән бөек җырчыбыз, татар халкының һәм төрки халыкларның бөек җырчысы, минем ахирәт дустым Илһам Шакиров турында кайбер хатирәләр белән уртаклашырга булдым. Мин үзем икътисад фәннәре кандидаты. Татарстанның атказанган икътисадчысы, Татарстан дәүләт Татарстанның фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакиров белән без гомер буе ахирәт дуслар булдык. Шулай насыйп булды. Беренче мәртәбә мин аны 1948 нче елда Ворошилов районы, Татарстанның Ворошилов районы Теләнчтамак авылының мәдәният йорты сәхнәсендә күрдем. Анда укытучыларның җыелышы, җыены булды. Мине укытучы әнием Анда алып барган иде җыелыш җыен конференциядән соң үзешчәннәр концерты булды. Шул концертны алып баручы әйтте, менә хәзер сезнең алда безнең иң яшь артистыбыз, Яңа Бүләк җиде еллык мәктәбенең дүртенче класс укучысы Илһам Шакиров җырлый, диде. Сәхнәгә чибәр генә ябык Бер малай чыгып басты. Шулкадәр моңлы итеп җырлап җибәрде, бөтен кеше аңа, бөтен укытучылар аңа текәлде. Мин дә тыңладым һәм гаҗәпләндем, шундый моңлы тавышлы малай да, малай да була икән дип сокландым. Ә инде Илһам белән без Якыннан таныштык. 1952 елда мин районның бердәнбер урта мәктәбендә, Теләнчетамак урта мәктәбендә 9 класста укый идем. Илһам килде шул елны 8 класска. Без җәяү йөреп укыдык. Мин үземнең Искедереш авылыннан Сигез километр мәктәпкә киләм һәм укулар, дәресләр тәмамлангач, өйгә кайтам. Ә Илһам үзенең Яңа Бүләк авылыннан унике километр ераклыктан килеп укыды. Без. мәктәпкә барганда Тәләнчтамак авылына өч чакрым каларак Хуҗи авылы янында очрашып, сөйләшеп барабыз. Кайтканда шул авыл янында аерылышабыз. Ул үз юлы белән, мин үз юлым белән китәм. Менә кыш көне без анда фатирларда яшәдек. Мин үземнең әнинең сеңлесе Мөнәвәрә апада, Илһам күрше йортта үзенең бер туган апасы Гөлсем янында торды. Без аның белән бергәләп китапханәгә, мәдәният йортына, кинога йөрдек, мәктәптә Татар теле һәм әдәбияты түгәрәге нә җөрдек, анда түгәрәкнең җитәкчесе язучы герой Абдулла Алишның туганы Илсияр апа Сөңкишева җитәкли иде. Ул бик кызык итеп түгәрәкнең җыелышларын алып бара һәм укучыларны хәтта язучылыкка өнди иде. Ә менә бервакыт Илһам миңа үзе язган Ана исемле хикәясен укытты. Бик матур язган, аның почерогы бик матур иде һәм эчтәлеге, ул хикәянең эчтәлеге мәгънәле, тирән булды һәм мин аны мактадым. Илһам, син язучы булып китәргә мөмкин, тагын да яз, дип Аны тәбрикләдем һәм аның күңеле күтәрелде. Шул мәктәптә ул бик яхшы укыды, җырчы булып танылды, чөнки концертларда, үзешчәннәр концертларында Илһам һәрвакыт катнаша иде, бик моңлы итеп җырлый иде. Ул тыңлаучыларга бик шады алкышларга күмелә иде. Бер вакыт ул, ул миңа үзенең серен ачты. Марс, мин, миңа бер кыз ошый сезнең класстагы, әллә гашыйк булдым инде дип серен ачты. Мин сорадым, кем ул? Ул әйтте, Клара Мустафина ул, Чибәр кыз, ләкин беркемгә дә әйтмә, диде. Мин әйтәм, аның үзенә әйттеңме соң син? Юк, әйтмәдем, миңа уңайсыз. Ул бит тугызынчы класста, ә мин сигезенчедә генә әле. Соң мин әйтәм, Илһам, ул бит утыз алтынчы елгы, синнән бер яшькә Яшьрәк. Әйт син аңа, дидем. Ул аны һаман әйтмәгән. Бу бер елдан соң гына Казанда очрашкач, Илһам белән очрашкач беленде. Мин 1953 елда урта мәктәпне тәмамлап, Казан авыл хуҗалыгы институтының агрономнар әзерли торган факультетына укырга кердем. 1954 нче елда без Илһам белән Максим Горький урамында очраштык. Очраштык, шатландык, кочаклаштык, хәлләрне белештек. Ул Музыка училищесында укый икән. Мин әйтәм, ничек булды синең, ничек кердең монда, ничек килдең дип сорагач, әйдә Марс, минем фатирга керик, мин сиңа сөйләп бирермен, диде. Ул шул музыка училищесының подвалында яшәүче бер бүлмәле фатирда яшәүче апада яши икән.

керү имтиханнары тапшыра. Бөтен имтиханнарны бишлегә тапшырса да, аны институтка алмыйлар. Ни өчен? Менә математикадан ул мәктәптә укыганда да көчле егет иде. Ул бит теге очраклы гына математика факультетына имтиханнар тапшырмаган. Математиканы яхшы белә иде, мәсьәләләрне бик тиз чишә иде һәм Башка укучыларга да ярдәм итә иде. Ә тарихы болай булган. Ул математика имтиханын бишлегә язган булса да, аның артыннан килгән НКВД әтисе халык дошманы, репрессиягә эләккән НКВД килеп, аның имтихан билгесен икелегә төзәттерә. Люстик дигән Математика укытучысы немец антифашист НКВД таләбе белән ул аның билгесен үзгәртә. Шуның аркасында аны институтка кабул итмиләр. Чөнки Сталинның шундый мәрхәмәтсез, кешелексез әмере була, халык дошманы балаларын югары уку йортларына кертмәскә. Менә шул, шул дулкынга, шул неге карар нигезендә Илхамны алмыйлар институтка. Ә Илхам институтка әзерләнгән, әзерләнгәндә куак янында бик матур итеп җырлап тәнәфес ясый. Бу җырла, аның җырлавын кызлар ишетеп, абитуриентлар ишетеп, Аны эзләп табалар э, һәм э, үзләренең бүлмәсенә алып керәләр. Керик әле дип. Анда бер армиядә хезмәт итеп кайткан бер егет була. Э, өлкәнрәк ул кызлардан өлкәнрәк Илһам шунда шул бүлмәдә бик моңлы итеп җырлый. Бөтенесе шакката студентлар җыела ул бүлмәгә һәм Ул армиядән кайткан җегет әйтә, Илһам, мондый сәләт белән син монда буталып йөрмә. Казанга бар, консерваториягә кер. Син бит бик матур җырлыйсың, җырчы булырсың, дип киңәш бирә. Менә шул институтка керә алмагач, Илһам Казанга, Алабугадан туп-туры Казанга китә. Аны пристаньга кадәр шул кызлар Шул җегет озатып баралар һәм ак яулыклар болгап, пароход киткәндә ак яулыклар болгап калалар. Казанга килсә, музыка училищесына барса, анда аның белән сөйләшмиләр дә. Кабул итү комиссиясе әйтә, Инде имтиханнар бетте, киләсе елга килерсез дип әйтәләр. Ә ул бик укырга теләге көчле була, һаман да чыгып китми. Училищеның директоры Әүхәдиев кабинетына керә. Керә Әүфәдиев та аның белән сөйләшәсе килми, бик салкын сөйләшә, чөнки имтиханнар беткән, ә бу авылдан килгән малай. Ә Илһам чыгып китми, кабинетта һаман утыра, чыкмый. Шуннан аптырагач, Әүфәдиев, Ну, җырлап күрсәт инде алай булгач, дип, Илһамны җырлата. Илһам җырлап җибәрсә, Әүхәдиевнең чырае яктырып китә. Ул аны ул ул шундый фикергә килә. Бу җегетне алырга кирәк. Хотя законнарны үтәмәсә дә, кабул итү таләпләрен, кагыйдәләрен үтәмәсә дә, бу җегетне җибәрмәскә училищега кабул итәргә дип карар кыла һәм шунда ук бөтен укытучыларны җыеп комиссия оештыра. Чөнки үзе генә хәл итсә, аны ничектер наказать итәргә мөмкиннәр бит инде. Хәзер комиссия членнары укытучылар Илһамның җырлавын тыңлыйлар. Ул җырлап җибәргәч, шаккатып, Гаҗәпләнеп, кул чабып утыралар һәм шундый бер тавыштан карар кабул итәләр, Илһамны, Илһам Шакировны училищега алырга. Шулай итеп, Илһам Шакиров училищега кабул ителә һәм канатланып, шатланып, үзенең авылына, Яңа юл, Яңа Бүләк авылына кайта. Авылга кайтса, аның әнисе Нуръязма апа аның кулына военкоматның повесткасын тоттыра, чакыруын тоттыра. Анда әйтелгән, армиягә китәсең фәләнче числода китәргә. Илһам повестканы тотып, Ворошилов районы военкомына бара һәм әйтә, мин укырга кердем, миңа укырга рөхсәт итегез дип үтенә. Мөмкинлек тудырыгыз, Мин армиягә бармыйм, укырга телим. Ә военком инде аның биографиясен өйрәнгән, аның халык дошманы малае икәнен белә һәм әйтә, Әтиең юлыннан китәргә уйлыйсыңмы? ди. Шулай итеп куркыта. Шуннан соң Илһамның чәчләрен алдырып, армиягә озаталар. Ул сәләмә киемнәр, кирзовый итек киеп, әйбәт киемнәрен өендә калдырып, Китә Казанга Татвоенкоматка. Казанга бару ул чагында автобуслар юк, башка самолет очмый, пароходта барырга кирәк. Ул Чаллы пристанена чемоданын тотып килсә, шунда аның чемоданын урлыйлар. Чемоданда аның документлары була, паспорты, мәктәпне тәмамлау турында аттестат, Аттестаты, бөтен документлары югала. Шулай да ул Казанга барып җитә. Татвоенкоматның ул чагында Свердлов урамындагы казармасына китереп ябалар Илһамны һәм ул шунда көтеп ята үзләренең частьларына җибәрү өчен. Анда атналар буе яталар көтеп. Бер группа оешканчы бик күп вакыт үтә. Илһам шуннан файдаланып, Клара Мостафинага университетның беренче курсында укучы Клара Мостафинага хат язып җибәрә, үзенең яраткан кызына. Клара хатны алу белән үзенең дус кызы, рус кызы белән Татвоенкоматка киләләр һәм Капка сакчысыга, сакчысына бер сум акча биреп, Илһам Шакировны урамга алып чыгалар. Урамга алып чыгалар һәм бу рус кызының әнисе консерваториядә укытучы икән. Алар Илһамны икәүләп консерваториягә алып баралар. Ул укытучыга кергәч, укытучы әйтә. Нәҗип Җиһановка алып керик әле бу җегетне дип. Нәҗип Җиһанов ректор, консерватория ректор, ректоры Илһамны җырлатып карый. Илһам туган ил дигән җырны шундый моңлы итеп, үзенең көчле тавышы белән Җырлап күрсәткәч, Нәҗип Җиһанов абайлап ала, бу егет бик перспективалы, киләчәктә зур җырчы булачак, шуңа күрә бу егеткә, бу егетне без монда укытырга тиеш, дип. Әмма Ворошилов районында бер Музыка мәктәбе дә юк иде. Илһам нотаны, салфетчуяны белми. Әле аның беренче музыкаль белеме юк. Шуңа күрә Нәҗип Җиһанов әйтә, Җегет, син барасың хәзер музыка училищесына, анда бер ел белем аласың, башлангыч музыкаль белем аласың һәм бер елдан соң безгә киләсең, бездә укырсың, ди. Э, Илһам бу хәбәргә бик шатлана, ләкин бит әле ул армиядә, армиягә алынган кеше. Э, Назип Иханов бу мәсьәләне бик уңай хәл итә. Ул Илһам Шакиров консерватория студенты дигән ялган белешмә бирә. Шул белешмәне күтәреп, Илһам Татвоенкоматка барып армиядән чыгып китә һәм аннан соң музыка училищесына килә. Чөнки ул анда инде кабул ителгән, анда ул укырга мөмкин кабул ителгәннән соң. Килеп керә музыка училищесына, кирзовый итектән, сәләмә киемнән, анда Коридорда ике студент аны каршы алып, өченче курста укучы булачак композиторлар Фасил Әхмәтов һәм Булачак ике композитор, булачак ике студент гаҗәпләнеп Илхамга әйтәләр. Укулар башланды бит инде, нишләп соңга калдың? Нишләп мондый начар сәләмә киемнәр белән син? Илхам әйтә, менә мин армиягә алынган идем, Шуннан килдем. Ә син кем булырга укырга телисең? Мин җырчы булырга укырга телим. Аны инде өйрәнәсе дә юк, мин җырлыйм инде ди. Шуннан ул студентлар аны буш аудиториягә алып кереп, җырлатып карыйлар. Шаккаталар, гаҗәпләнәләр. Бөтен студентлар җыела, Алкышлар, кул чабалар. Чөнки мондый моңлы итеп, мондый көчле тавыш белән җырлау аларга бик гаҗәп тоела һәм алар сокланып, кул чабып, Илһама, Илһамны тәбриклиләр. Шуннан соң әле бит аның Илһамның торырга да урыны юк. Кайдадыр фатирга керергә кирәк. Шушы ике студент Аны алып төшәләр подвалга һәм шунда җыештыручы булып эшләүче апага фатирга кертәләр. Татар хатыны була ул. Шунда яши. Менә шунда инде без Илһам белән күрешеп, сөйләшеп утырдык.